Alright mingiseri laha hi le ka Guy Channel, channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le ehenhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona. Hi hi vuyini episode yin'wanyana leyiwani ya ta khale ta Tlhavula hi mi tisela ku vunanga byo tsokombela vunanga lebyi i. Bya khale swinene hi mi tiselaka byona la ka chanele khi hi vula hi khi ku khomentani hi kota ku va hi khi hi mi tisela tin'wanyani ta ti artist kumbe byin'wanyani vunanga bya ti artist letiya ta khale swinene namuntlha hi mi khomeleli legend ku nga va n'wana handleni ka ni sure ku se ma swi vona kwalani hi tsalini ku ri hi khome Elias Baloyi kokwani Elias Baloyi ni mi tisela risimu kahle ri khi ri ku manana wa nkoka. tsakisiwa hi ku khala ku specializiwa hi nkatara guys mi nge mi swi tiva ku ri um a hi nge koti ku ti longoloxa kahle ti-track and hi nge swi koti ku mi tlangisela tona ti lehile um due to eh, swin'wanyana loko hi downloada ta mixana mixana se a lavi ku swi hembisa um but Eh, leyi nga ta mi tlangela yona le a ni sure yi le ka eh, pandzula number mani but eh, ko va intro ya hina then eh, kahlekahle namuntlha hi ta focusa ngopfu ka pandzula number 8 eh, yi vitaniwa ku eh, vhilwa ra movha so but sweswi eh, twanani manana wa nkoka

ya a swi tikomba hi nga ku laha hi laha se a va lahlekeriwe hi mutswari hi ku ya hi risimu ni ku na rixewo loku va ku ri ntiyiso but hi ku ya hi risimu a va ringeta ku kombisa swona ku ri hayi hambi vo halahala a va koti ku va vona mhani va vona va nkoka um ni sure ku ri um hinkwenu Vatswari va hina hi va teka ku ri vatswari va nkoka swinene. So ya risimu leriwani a ri dedicate-riwe hi vona manana wa nkoka. I risimu leri ri nga fika ri tirha kahle swinene

Yesu a kata ka n'wina ka ku khume na un'we a vuye ni le ku xanisekeni ya a swi tikombi no i i i i i velekile e ku ri i na khume na un'we wa majaha leswi vulaka ku ri ya hi vona va fanele va va kha va n'wi pfuxa guys e

Mara guys ni twi nga ku ti tinsimu leti ta khale letiwa ta Bayeza Lawani tinsimu ta ta Elias Baloyi mi yingisela na na na na tinsimu ta ta Doctor Thomas Chauke mi ta swi twa nga ku mpfumawulo lowu a wu fana mhani a ni twisisi ku ri hi ku a ku tirhisiwa i i i i system yin'we na but ni twi nga ku a swi yelana swi leswi loko mo yingisela tinghoma letiwani mi yingisela tinghoma letiya mi ta swi twa ku mpfumawulo lowu wa fana twenani.

Ya tinsimu ta khale a ku ri tinsimu leti a ti ri na mongo swinene ti tlhela ti va na dyondzo xikarhi e marito leri a ri ringeta ku hlamusela vavanuna ku heyi a hi tshikeni ku holovisana a hi tshameni hansi hi pimapima hi cheka la ku nga na mistake hi kota ku va hi kha hi pfunana hi ndlela yaleyo a namuntlha swo swi endlaku ku va na hansahansa swinene because ka ha ri hava tinsimu leti hi motivate-aku i kuma ku a mbuyanga wa le kerekeni a wuyi a swi vutomi bya wena kahlekahle Vutomi bya wena Shembe. Ni mi tisela rin'wanyana risimu e a ka album ya number three ya Pantsula e ya leyi vitaniwaka Vhilwa ra Movha. Risimu leri ri vitaniwa ku Dyondzo hi rero. yes eh, na leriwa risimu ma swi dyiwa kha va vula kahle va kha va ku heyi n'wanuna a nga na vusiwana n'wanuna i fane a tirha a ti yimayima kahlekahle um sukela khale swinene E, vavanuna ku ri vona lava va fanele va tiyima emandyangwini, kasi va ka mhani ku va vona lava hlayisaka vana emakaya. But sweswi swilo swi cincile, na vavasati va swi kota ku tiyimayima. Kasi mi nga rivali ku ri e, lani a va kha va famba na The Mamba Queens, hi vona lava va kha va hlavelela laha a va kha va lead-a va ku, Heyi, n'wanuna wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa hlayisa, n'wanuna a nga, a, a, a nga tshami kaya. Hi rero rin'wana risimu ri vitaniwaka Swihundla.

ya la ni ncoko a ya ha ri xifanyetana swinene yi kombisa ku heyi vanhu vo tala va swi tivi ku ri rirhandzu um ra hlasela mara loko ri khoma kahle ra hlayisa swinene va kha va ta kahle na wena na the mamba queens hi rin'wani hi rero simu makhelwani

yes mukhe mi nga rivali ku namuntlha a hi tshame kahle na n'wina hi ri na artist ya hina leyi a hi khe hi endla e Hi nongonoko wa hina hi yona ku nga Elias Baloyi and Mamba Queens. Hi loko nongonoko wa hina wu hile kwala hi karhi hi ta ka n'wina hi karhi hi ki po po po po. Yes comment-ani kwalano guys if mi enjoy-ini kombela mi hi tip-a hi like eh, share button also with eh, subscription mi tlhe mi comment-a eh, mi matitwelo ya man'wina mi vula na artist yin'wanyana leyi mi yi lavaku ku ri hi, hi Ta na yona hi ta hi ta tlanga tinsimu ta yona ya khale hi mi twisa tinghoma ta yona ti podcast ta ha ri kona ha ri ku van'wanyana va ha hi tshembisini ku ri loko va ri available va ta hi hlamula van'wanyana vo ala va va ku aleni so a ku na lexi hina hi nga ta xi endla kambe minongonoko yin'wanyana hi ta va hi kha hi mi tisela yona ku mi nyanyula hi kha hi ku hashtag We are going straight to 1K sweswi hi le ka 663 se a hi yeni emahlweni mi hi sapota hi fika ka 1K hi ta kota ku hola ka swi ta kota ku hi nyika matimba swi hi nyika ntlhontlho wa ku ta hi ta hi ta hi teka ti-video hi ndlela leyo. Mina ni Guyo Maxakazi jaha ra ka Malenga macimbatiku ya le Matlhelo ni ri Khatsani mi rhandza hinkwenu. Inkomu.